Azul fell-awen, azul fell-akent. Aql-aɣ newweḍ-d ar taggara n leqdic-agi, unadi iẓuran imeslayen tefka n umdan. Am akka twalam, aha newweḍ-d ar sin imeslayen ineggura, ul laked turin. Llan imeslayen-nniḍen ɣef wacu ur d-meslayeɣ ara, axaṭer nudaɣ ur ufiɣ ara iẓuran ilaqen. Am awal tamart, ur ufiɣ ara eh, aẓar-ines. Am awal taɣruḍt, yerna yelha mliḥ, iban d taqbaylit, iban d tamaziɣt. Taɣruḍt, ɛerḍeɣ ad d-afeɣ kra iẓuran ufiɣ-d ciṭuḥ iẓuran amḥala arqiqit. Ufiɣ ara iẓuran izuranen, ufiɣ ara iẓuran eh, lqayen. Ihi eh, akken kan awen d-iniɣ eh, llan kra imeslayen iwar ad d-tafeḍ iẓuran-nsen. Ihi srid ar sin-agi imeslayen ineggura, ul laked turin. ad nezwir deg wawal ul am akka twalam awal-agi sin isekkilen kan i yesɛa ihi ur zmireɣ ara ad t-gezmeɣ ɣef kra imuren amḥala ad waliɣ acu yeffren deffir-s netta

Unina i d-ixeddem. Ihi ul acu ixeddem? Ul, d tidet, ul yettawi idammen. Amḥala imezwura-nneɣ acu walan, ɛla ḥsabi nekkini, walan belli ul mi ara yekkat yettali, yettali-d deg idmaren, yuli. Ihi sin-a i d-ssuffɣen ul. yuli ul d ayen kan yettwanen deg-s yuli yettali yettṣubbu ihi yeffeɣ-d wawal-agi yuli neɣ ul acu zemreɣ ad d-rnuɣ nniḍen meqqar ur tesɛiḍ ara wul ma tessneḍ yiwen ur tesɛiḍ ara wul meḥsub ur yettxemmim ara fell-aɣ yeqqur wul-is ur tesɛiḍ ara wul Am ḥalatči d agi d-qesdeɣ, nekkini bɣiɣ awal-agi bul. Awal-agi bul i nqar, twalam irumyen qqaren-as le pou. I nekkini acu s-nniɣ? Le pou-agi ansi d-yekka? Yekka-d si bul, axaṭer le mot-agi le pou, ulac imesdayen nniḍen twacult-agi de la même famille le puy-agi ihi balak punt sɣur-neɣ d tidet yella awal-nni pulsasya mḥala yebɛed yezmer punt sɣur-neɣ amek i d lɛib tutlayin puy gar-asent ttemyarḍalent neɣ cerkent imeslayen ihi dayagi izemreɣ ad d-iniɣ ɣef wawal-agi ul ad nruḥ ar wawal-nniḍen aneggaru i wen-d-xtareɣ turet turet teẓram d lupuma turet neɣ turin asuf turet asget turin. Ihi nekkini d turin-agi ara ṭṭfeɣ akken ad d-afeɣ aẓar-is. Turin. Turin d ayen yettarran. Turin ttarrat. D acu ttarrat turin? Ma nefs, turin ttarrant nnefs. Ihi, ad tafeḍ ɣef wayagi isemman akka turin. Turin, axaṭer eh, ttarra-d nnefs, jebdet, ttarra-d nnefs, sufuɣ-d nnefs, eh, sekcam-d nnefs. Ihi, turin, asuf-ines ad yuɣal turet. Ihi d ayagi i d-ufiɣ iẓuran ɣef sin-agi imeslayen uh, ineggura ul yettali turin ttarrat ihi s wayagi i d-wwḍeɣ ar uh, taggara uh, tvidyutin-agi i wen-d-wwiɣ ɣef imeslayen tfekka n umdan D ayen nudaɣ nekkini, awen d-ɛawdeɣ, d ayen nudaɣ, d ayen ufiɣ nekkini. Ma yella eh, win ibɣan ad yexdem akkagi-nni, awi-d ma llan eh, lɣaci-nniḍen akkenni eh, ad nemɛawan akkenni eh, ad naf iẓuran imeslayen teqbaylit-nneɣ. Aṭas i s-yeqqaren amek akka, ayɣer akka nettnadi iẓuran? Nettnadi iẓuran n teqbaylit axaṭer ur d-ɣell ara seg yigenni. Ad d-nbeggen belli tesɛa iẓuran i warraw-nneɣ, i lǧil i d-ittruḥun. Nekkini amer tt-afeɣ, arrac ma yella kecmen aɣerbaz aqbayli, ama ttafeɣ arrac tiḥdayin asen-sfehmen d acu n akk imeslayen-agi akken ad ẓren taqbaylit tebna ɣef ṣṣeḥ amčči am mayen isen-sseḥfaḍen-nniḍen asini neḥfeḍ akka ur ttxemmim ara ur d-qqar ara ayɣer leqraya d acu-tt leqraya d axemmem leqraya sɛan aternal questionnement aqcic ma d agella ur yezmir ara eh, ad yesteqsi ma ur yezmir ara ad inadi ayɣer lḥaǧa-agi tinna ačči d leqraya tinna d tacart uqerru ur tettawi sani meɛna asentel-agi ur keffuɣ ara ameslay. Ihi ssarameɣ yella wacu i d-tessegzam deg wayagi, di leqdic-agi i wen-d-xedmeɣ, yella wacu ara wen-d-rnuɣ nniḍen. Aṭas n leḥwayeǧ nniḍen i d-heggaɣ, ad wen-t-id-rnuɣ. Aṭas i d-yeqqaren amek akka ayɣer nettnadi iẓuran. Ad nadi iẓuran axaṭer aṭas imeslayen i ɣ-iruḥen. Aṭas imeslayen i d-yeqqimen nesseqdac-iten. Amḥal-a ur neẓri ara ansi i d-kkan, acu ay d iẓuran-nsen. Ihi dɣa awal-agi tefka n umdan, d acu-t wawal-agi? Am wakken ttwaliɣ, tafekka-agi yekka-d si tukci. Ayɣer? Ahat twalam neqqar-as wagi d tukci n Rebbi, neqqar-as winna neɣ tinna,

Tikkelt-nniḍen, a wen-d-awiɣ ayen yelhan mliḥ mliḥ. Awal-nni umi neqqar Tigzirt, tamdint-nni Tegzirt, ansi d-yekka wawal-agi? Awal-nni umi neqqar Addaynin, ad twalim iẓuran-is lhan mliḥ mliḥ, lqayit mliḥ mliḥ. Akk n-ǧǧeɣ ad txemmem fell-asen. Ar tikkelt nniḍen, qqimet di talwit ar tufat.